Паян ӗҫпе тивӗҫтерекен центрта шутра тӑракансен йышӗ пандеми умӗнхи тапхӑрпа танлаштарсан икӗ хут ӳснӗ. Ӗҫпе тивӗҫтерекен центр вӗсене вырнаҫтарас тесе хушма майсем шырать. Вӗсенчен пӗри ӗҫ сӗнекен пӳлӗмӗ. Унта ҫӗнӗ ӗҫченсем шыракан предприятисен кадрсемпе ӗҫлекен специалисчӗсем йышӑнаҫҫӗ. На э, подготовленную фокус-группу Ӗҫпе тивӗҫтерекен центр ӗҫченӗсем ҫак предприятире ӗҫлеме пултаракансен ушкӑнне пуҫтараҫҫӗ. Ҫынсене маларах шӑнкӑравласа хӑҫан килмеллине калаҫҫӗ. Ку ӗҫ шыракансемшӗн питӗ меллӗ, ниҫта та кайса ҫӳремелле мар. Кунтах, центртах ӗҫ сӗнекенпе тӗл пулса мӗн кӑсӑклантарнине ыйтса пӗлме пулать. Ӗҫ сӗнекеншӗн те меллӗ, вӑл центрти мӗн пур майсемпе усӑ курма пултарать. Ӗҫсӗррисене профессие кура уйрӑм ушкӑна пуҫтарни предприятисене хӑвӑртрах кадрсем тупма пулӑшать. Ҫак майпа трактор завочӗсем концерн усӑ курнӑ та. Халӗ ун йышӗнчи предприятисем хӑйсен хӑватне ӳстереҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ӗҫченсен йышне ӳстерме тӗллев тытнӑ. Новопрактической команде. Концернӑн ҫӗнӗ ертӳҫисем ӗҫ тухӑҫлӑхне самай ӳстерме пултарчӗҫ. Ҫавна май шалу та ӳсет, налук тӳлевӗсем те хӑпараҫҫӗ. Халӗ пирӗн патра сакӑр пин ытла ҫын ӗҫлет. Пысӑк пӗлӳллӗ тата опытлӑ ҫынсем татах та кирлӗ. Паян ӗҫпе тивӗҫтерекен центрта уҫӑлакан пӳлӗм ку ӗҫре самай пулӑшасса шанатпӑр. Ку вара кирлӗ специалистсене хӑвӑртрах тупма май парӗ. Ҫынсене, пирӗн предприятисене ӗҫе вырнаҫма малашне самай ҫӑмӑлтарах пулӗ. Ӗҫсӗнекен пӳлӗмне асӑннӑ предприятире ӗҫлес шутлӑ ҫынсене тата ҫак предприятире кирлӗ специалистсене яраҫҫӗ. Вӗсемпе вара тӳрремӗн кадр уйрӑмӗнче ӗҫлекенсем хутшӑнаҫҫӗ. Я давно нахожусь без работы. Эпӗ тахҫанах ӗҫсӗр. Ачасем пӗчӗк пулнӑран килте ларнӑ. Халӗ шӑпах ӗҫе тухма вӑхӑт ҫитрӗ. Профессипе эпӗ шлифовщица, ҫавӑнпа та ӗҫпе тивӗҫтерекен центр тивӗҫлӗ шалуллӑ ӗҫ тупса парасса шанатӑп. Мӗншӗн тесен ачасене ӳстермелле, шкула хатӗрлемелле. Хушма пӗлӳ кирлӗ пулсан вӗрентме шантарчӗҫ. Ку е вӑл профессиллӗ ҫынсене предприяти пирки каласа панӑ. Тӗлпулӑва маларах чӗнсе хунӑ. Апла пулин те ун специализацийӗ тивӗҫтермесен ӗҫпе тивӗҫтерекен центр урлӑ пӗлӗвне ӳстерме пулать. Кун хыҫҫӑн чылай чухне ӗҫ тупассипе йывӑрлӑхсем сиксе тухмаҫҫӗ. Во-первых, конечно, сокращаются сроки. Чи малтанах хутсемпе хӑвӑртрах ӗҫлетпӗр халӗ. Ку ӗҫпе тивӗҫтерекен центр специалисчӗсемшӗн те аван пулӗ. Унсӑр пуҫне пирӗн ҫынсене предприятипе тӗплӗнрех паллаштарма, ӗҫ йӗрки, шалу, социаллӑ пулӑшу мелӗсем пирки ытларах каласа пама май пур. Концерн Шупашкарта ҫеҫ мар, ытти хулапа районта пурӑнакансене те ӗҫе йышӑнма хатӗр. Вӑл шутра вахта мелӗпе те, транспортпа та, вӑхӑтлӑх пурӑнмалли хваттерпе те тивӗҫтерет. Ҫавӑнпа та малашне ӗҫ сӗнекенпе ытти муниципалитетра пурӑнакансем те онлайн хутшӑнма пултарӗҫ. Ҫак тӗллевпе видеоҫыхӑнупа йӗркелекен вакансисен ярмӑрккисем те иртӗҫ. Проекта тата та анлӑлатасшӑн. Фокус-группа, с которой мы очень намерены Ҫамрӑк специалистсемпе тӗплӗ ӗнрех ӗҫлеме палӑртатпӑр. Паян специальноҫ илекенсем, вӗренекенсем пирки сӑмах пырать. Предприятин кадр ӗҫченӗсемпе мӗнле профессиллӗ ҫынсем кирлине палӑртӑпӑр. Унтан ҫывӑх вӑхӑтра вӗренсе тухакансенчен фокус ушкӑн йӗркелӗпӗр, малалла вӗсемпе ӗҫлӗпӗр. Кун пек фокус ушкӑнсем тӗрлӗ предприяти валли хатӗрлеме хатӗр. Сӑмах май проекта хутшӑнас текен предприятисен йышӗ те ӳсет.